Hemäňe salam, bu günki wideo Giant Ayfisi diýen piramida barada. Turkiýada gaty populýarny piramida, gaty kän adam girýä. Gaty kän adam maňa jaň edip sorady, ýazyp soranlar bar, instagramda ýaňky Türkmenistandan sorap oturanlar bar, Rossiýadan sorap oturanlar bar, şoň üçin şu barada wideo çekmeli boldum. Giant Ayfisi piramida däl diýjeklerim tapylar-da, men pul gazanyp ýörün diýenlerem tapylar. Häzir wideony dolyja görüň, ünslüje diňläň, laýk, kommentariý hökman suratda goýuň, näçe köp laýk, näçe köp kommentariý bolsa, şonça adam görýär i şonça adam как бы girmeýär içine. Hiç hili ýagdaýda giräýmäň. Näme üçindigini häzir hemme zady aýdyp berjek. Serediň, başda Gen taýfasy piramida barada men gidýata dört aý mundan öň eşitdim. Üç-dört aý. Öz-ä şu nowgatdan soň. Ýanwarda. Gidýata ýanwaryň başlary. Bir tanyşlaň biri giripdir, şuňňal şuňňal signal berýär, eýle broker zat diýip aýtdy. Ýöne kak bi üýtgeşik üns bermedim-de, düşündirdim, eý piramida bolaýmasyn, şeýle-şeýle aýdýanyňa piramida meňzär. Soň ýa üns bermedim, öz işden bilen başary bolup. Ýunistream diýdi zat diýdi karuç üns bermedim ondan soň gaty kän adam ýazyp başlady indi gaty erbet populýarny bolup başlady dagy gaty kän adam ýazyp başlady gije ta dört bäş aýdan bäri işläp ýör может alty ýedi aý bolmagam ahmal toçna bilemok näçe wagtdan bäri işläp ýörenini de ýöne primerno şol bäş alty aýyň içinde opşam maksimum ýedi aýdyr da indi primerno şonça wagt işläp otyr indi obyçno piramidalar şoň ýalak wagt gitýär maksimum bir ýyla gitýär de kak Togsan dokuz prosent piramida maksimum bir ýyla gitýär. Ýedi aý sekiz aý ýapylýar. Emçini bilýänsiňiz Rossiýadaky emçi gaty kän adamyň puly gitdi gaty kän adamyň puly köýdi studentlaň. Şoň üçin bu piramidada lýuboý wagt ýapylyp bilýär. Şoň üçin giräýmäň hiç hili ýagdaýda. Kim näme diýse diýsin size getirjip eý reklama edýänler bardyr garantiýa berýänler bardyr ynanmaň hiçisine. Olar size Öz referalyny atyp sizden siziň salan puluňyzdan ýigrimi ýedi prosent alýar şoň üçin olar reklama edýär olaň özlerem bilýär adminleň özlerem bilýär piramidadygyny ýöne aýdanoklar hiç kim aýtmaýar sebäp sizden häzir ýigrimi ýedi prosent alyp otyrlar müň dollar siz pul ýatyrsaňyz şoňa iki ýüz ýetmiş dollar ýaňky sizi getiren adama gelip otyr düşünýäňizmi ondan soň indi näme üçin piramida aýdaýyn Bärde tipa signal berýärler. Şu piramidaň täze görnüşi soňky bir iki ýyllikda çykdy bu piramida. Şuň ýaly to ýest piramidalar gaty kän başgada zat bar. Mundan öňe çurik mikurik bara şu ýapylan gaty kän adamyň puly giden paşti bir million dollar ýalyk türkmeniň puly giden şuň içinde obşi ka bu meň bilýändim maňa haýşt edip puluny alyp beräý diýip ýazanyň sanyny obşi hasaplasaň bir million dollara ýetýär. Düşdüňiz ondan soň gözeňele meň bilmeýändim näçedir. Ýaňky bda edil şoň ýalak Russell iki ýüzde tipa treýd etdiren bolýa. Tipa treýd. Näme üçin tipa treýd? Mende size şu ýerde paýlaşjak Trading View diýip prilaženiýa bardyr. Şoň grafigini Russell iki ýüzüň we Giant IFC-iň içindäki grafik. Ikisini deňeşdirip görüň siz. Ýer bilen gök ýaly tapawut, on ýalak bolmaýar. Maňa biri ýazýar şu Giantifix-iň zatlary, adminleriniň biri ýazýar, bu piramida däl, men kontrakt baglaşdym, iki ýyllyk eýle-beýle. Ýalan o zatlar. Tipa diýýär, maňa diýýän zady seret. Häzir grafige düşünýän treýderler как бы grafik barada bolýa-meni bir zat bilýän, şu zat barada obşem treýding barada, как бы alym-satym barada bir zatjyklar, çalaja bir zat düşünýänler maňa düşüner. Maňa näme diýýär? Türkmenistanda maşynyň bahasy mysal üçin başga baha, türkde başga baha, her ýurtda maşynyň bahasy başga bolşy ýaly, grafikler hem başga diýen bolýar. Men aýdýan, oň ýaly zat bolmaýar. Lýuboý bir aksiýa, lýuboý bir kriptowalýuta, tapawudy ýok, näme bolsa bolsun, gyzylyň bahasy diýeli, kümüşiň bahasy, nebitiň bahasy, ýaňky nebitiň hem sortuna görä, ondan soň öýlüň bahasy, Hemmesiniň bahasy kak by primerno bir bolýa. Her biržalarda üýtgäp biler bitkoiniň bahasy ýa gyzylyň bahasy çalaja kopeýka, çalaja kopeýka düşünýäňiz. O taýda bolsa wapşe grafik nälet gitýä. Ýaňky giant IFX-de Russiýalylar tipa signal berýäler ýa günde onda girmeli, günde sekizde girmeli wagtyny aýtýalarda şo zatlar adminler. Şeýle gidip dur, gidip dur, obişne gidip dur ýa gidip dur ýa, ibirden ýokaryk I boldy şeýle gitýä tipa sotaýda long ýokaryk gitýä diýip girmeli tipa şonda aldy çykdy ana gazandyk şeýdip ýigrimi bäş prosentmi ýigrimi prosent şoň ýaly bir zat gazanylýa opşo salan puluňy kyrk günde çykarýalar siz pul salýaňyz ýantaýfiksa kyrk günde çykarýa ýöne kyrk günde çykarýaso diýip saljak bolaýmaň sebäbi uje ýapylmaly wagty geldi ýedi sekiz aý kak by Gijata dowam edýär sebäbi maňa aýdanlaryna ýedi sekiz aýdan bäri içinde adam getirip ýörenler bar ekeni meň bilen habarlaşdylarda a ýöne meň öz tanyşlym gijata üç dört aýdan bäri belki ýedi sekiz aý dä bolmagy mahmal toşna bilemok ýöne üç dört aýdan bäri meň öz tanyşym içinde oturanyny bilýän gowy gazandy hakykatdanam başda girenler gazanýar nädm üçin nädip gazanýar piramida sistemany siz duje bilýäňiz a men geçenki wideoda düşündirdim piramida sistemada nädip olar nädip gazanýar. Ýaňkylar getirdiler, hersi müň dollar diýeli, getirýärler müň dollar. Kyrk günde berýärler bulara yzyna ýaňky müň dollary. Ondan soň ýaňky müň dollaryň üsti gidip başlaýar. Düşündiňiz? Diýip, ýigrimi, ýigrimi bäş prosentden şoňňäp bir zat, toçny prosendi ýadyma düşenok-da. Ýaňky, i şolara başda gelenlere Yzdaky gelenden pulundan ödäýler. Şu wagt Yantyfx-iň adminleri ýaňkylar zatlar uje aýdyp otyr adam getiriň adam getiriň gelenlere elli dollar şu wagt tipa bonus berýäs eýle beýle indi uje adamlar gelenok azalyp başlady i adam getirtmek üçin şeýdip ugradylar düşünýäňizmi znaçit bu uje ýapylmaly Ýapylmagyň alamaty obyçny piramidalar ýapylmaka şoň ýaly zat bere durýa adamlar uje kassadak pul azalyp başlaýa ol hem bonus beren bolýalar ony eden bolýalar muny eden bolýalar düşünýäňiz adamlara ynanmaň hiç hili ýagdaýda gowy bolsun bu wagt dogan dogan sokýa pul üçin şoň üçin ýigrimi ýedi prosent alýan diýip gowy garantiýa zat diýmeklerem ahmal size ynanmaň Meni tanaýanlar uje bilýäňiz maňa kak by maňa adam men aýdýan i galan uje siziň öz işiňiz men size duýduraýyn ondan soň ertir aý aýtmandyň bilibem aýtmadyň diýmezler kak by men diňe başarsam bir gowy bir zat bolsa paýlaşýan özüňiz bilýäňiz näme gazanç etýänimem näme ubitk edenimem hemme zady paýlaşýan kak by özüňiz bilýäňiz uje. Zaltoý korona barada-da birinji bilen wideo çekdim. Unistream barada-da, ýene başga ýaňky arbitraž barada-da. Hiç kim aýdanok, mugt o informasiýany özüňiz bilýäňiz. Men ýeke-täk kak bu türkmen ýutýubynda bir men paýlaşdym şony diýseň bolýar. Ondan soň menden soň uje paýlaşan bolmaklary ahmal. Ýöne birinji bolup men paýlaşdym şony bilýän. Maňa hiç hili zadyňyz gerek ýok. Ýöne siziň pul ýitirmezligiňizi isleýän. Ýitirmäň biderk pul. Men bilýän siz nädip gazanýaňyzy. Eşek ýaly işleýäňiz şu ýerde. Motorçy bolup, dostawşik bolup, ýene başga zat. Obşi guby wagt bi eşek ýaly diýsem gruby grubylyk däl-le indi. Obşem kösenip işlenýär dawa men bilýän-ä bärini ýagdaýyny. Işlenip o pulam oňa ýatyrýaňyz gitýär-dä. Şoňa janym ýanýar. I Adminlere gaharym gelýä. Aýdanoklar adamlara tipa şungalyk şungalyk piramidadyr lýuboý wagt ýapylyp bilýä diýip. Şoň üçin giräýmäň lýuboý wagt ýapylyp bilýändir. Pula gyzykmaň hiç hil ýagdaýda. Esasy puluňyzy jübüňizde saklaň, goraň özüňizi kak bir akyllyja hereket ediňde sokulmaň bileň düşüniň şu zatlara. Indi Giantifx barada ýaňky işleýiş sistemy başdak gelenler Başdaky gelinlere soňky gelinleň puluny berýärler. Düşüniň, şo näçe köp adam geldigiçe, ýaňky başdaky gelinler gazanýar i soňkular uje hissassyz galýanlar. Häzir siz girenler kyrk günden soň kak bu puluňyzy, salan puluňyzy zat etýäňiz-a, gazanýaňyz-a. Şony zat etmäň. Kyrk gün işlejegem belli däl oň. Düşnýäňiz? Şoň üçin gyzykmaň. Maňa ýaňy Türkmenistandan biri jaň etýär. Ýok, giräýmeli pul ýatyrp ber. Men aýdýan, dostum, şoňa gerek gäl, ýäni düşündirýän. Ýatyrma, düşündirdim, şuň ýaly, şuň ýaly, şu gün wideo-da çekýär. Kakras görersiň. Saňa salam. Şu günki Türkmenistandaky maňa jaň eden. Gerek gäl. Gaty kän adam Türkmenistandanam jaň edip, ýumruny şuňa girýär. Sebäbi bärdekiler jaň edip, eý, gel, ýatyrka, puly gazanyp bolýar. Oňňak zat etmäň, hiç kimi salmaň. Indi Men gazanyp ýörün diýýänler bardyr. Kä realno bar gazananlar. Ýaňy biri ýazýar, on müň dollar gazandym, müň dollar ýatyrdym, on müň etdim, çykaramok, günde sekiz ýüz dollar gelip otyr. Men aýtdym, çykar diýdim. Ýarsyny haçan çykar, galany gelibersin. Birden kak by yndy ýapylmaz diýseň. Ýöne häzir lýuboý wagt ýapylanda bir köpügiňizem alyp bilmeýäňiz. Düşdüňiz? Kim garantiýa beräýsin? Size hiç kim garantiýa zat etmeýär. Häzir ýapylandan soň men garantiýa berýän gir diýer, ýapylandan soň puluň kösün-dä, hiç kim yzyna puluňyzy bermeýär. Bu wagt adamlar öz bergisini berenok, ondan soň saňa bir diýen sözüne yzyna durup puluny berer öýtýäňizmi? Oňa zat bolmaýar, ynanmaň. Indi ýaňky zat etýär-ä, soň gelenler pulsuz galýar, ondan soň polny Kak bi piramida ýumrulýar. Adamlaň puly köýdi. Ýaňky başdakylar çekenä çekýär puluny, çekmedigem galýar ýaňky ýaly göz açlyk edip. Gazanan bolsaňyz indi menden maslahat, öňki girenler, başda girip gazananlar, ýuwaşjadan çekiň puluňyzy. Reske çekip bolýan bolsa, men bilemok sistemaňyzy siziň limidiňiz bar öýtýän ýalňyşmasam. Reske çekip bilýän bolsaňyz hemmesini çekiň, çekip bilmeýän bolsaňyz ýuwaşjadan çekip çekip azaldyň. Haça by ýarsyndan köpüsini çekiň haça by salan puluňyzy çekiň şulap köýäýen ýagdaýynda kak by oň ýala bidin bolmaz ýöne köýüp palibomu köýýä men size şoň garantiýa berýän diýsemem bolýa nu garantiýa bermäýin ýöne nu garantiýa berýän wapçe da garantiýa berýän şol ýapylýa bilemok näçe wagtda ýöne ýapylýa şol obyçna piramidalar ýaňy aýtdym togsan dokuz prosendy maksimum bir ýyla gitýä. Ondan soň ýapylyp gitýär. Как бы menden size maslahat galanam özüňiz görüň. Ýöne adminler bar, ýaňky zatlar bar, getirmäň adam. Maňa şol on müň dollar diýip ýazan bara ýüz elli sany adam getirdim diýýär. Şeýle şeýle onam guwanyp aýtýar. Men aýtdym sen şo ýüz elli adamy sen aýtdyňmy şda lýuboý gün ýapylyp biler. Lýuboý gün seňki salanja puluň köýüp gitýändir diýip. Hawa aýtdym diýýär. Wrät li şto aýdandyr. Men kak by bilemok. Belki aýdandyram. Günäsine galjakka ýöne näbileýin. Obyçnyý häzir maňa biri aýtsa puluň köýüp bilýändir ýa polnustý eýle beýle diýse men şoňa hiç hili zat etmän ýatyrym ýapmaýan. Häzir sen aýdarsyň kriptowalýuta ýatyrym etýäň otaýly köýüp bilýä. Hawa köýüp bilýä lýuboý wagt nola düşüp bilýä pulum. Ýöne meň kriptowalýutam elimde galýa. Piramida o taýda hiç zat ýok seň eliňde. Seň daže ýaňky kriptaň bara salýan içine kripta salnyara USDT. Şo salýan puluňam a daže seň öz hasabyňa salaňok. Olaň hasabyna atýaň. A kriptowalýuta meň öz hasabymda dur, öz gapjygymda dur onda, biržamda dur onda kak by. Meň öz elimde galýar. Towaryň lýuboý wagt kak by lýuboý alýan towaryň bahasy düşüp bilýär. Düşünýäňiz? Edil şoň ýalam galyp bilýär. A bärde piramidada hiç ýer zat ýok sizde towar zat ýok ýöne boş howa prosta adam getireniňiz üçin size pul berýär ýaňky russell iki ýüz diýende diňe treýd etdirýändir tipa treýd o treýd däl o taýdaky içindäki grafik wapşe deň gelenok treýding wifti prilajeniýa bar şo ýerde suratyny goýjak ýazylyşyny goýjak Şu ýerde serediň, lýuboý bir zada, şu mirowoý, tutuş dünýäde hemme içinde satylýan aksiýa diýdi, zat diýdi, kriptowalýuta, hemmesi bar, şuň içinde dollar, TL, hemme zat bar. Görüň şu ýerden. Şu ýerde hakyky bazary görkezýär, hakyky mirowoý rynok görkezýär, düşündiňiz? Biržalaň, zatlaň içini, mysal, içinde hemme biržalar bar, bir ýerde bar birža bar şuň içinde. Giriň şu biržada şolaň bahasy näçe, mysal üçin, Bybit-de diýeli, Binance-da iň gowy biržalar, şo taýda ikisinde bitkoin satylýar. Şo taýda maksimum tapawudy bäş dollar, on dollar, şoň ýaly ýigrimi dollar, elli dollar bolup biler. A tak oň ýaly tapawudam bolanok. Redko bolýar. Düşünýäňiz? Sebäbi ujar olaram öz arasynda polny hemme zat düzülen. Şoň üçin polnustýu moşenniçestwo, polnustýu piramida giant ayfisi girmäň, girmäň, girmäň. Düşündiňiz? Men size Kak bu bratsk maslahatym galanam özüňiz öz işiňiz öz riskiňiz ýok men risk etjek pulum kän diýseň ana näme edesiňiz ediň ýöne menden maslahat girmäň şu piramida ýüz prosent egerde kimiň pretenziýasy bolup ýok şu piramida däl egerde sen realno akylly düşünjeli oglan ýa gyz bolsaň maňa instagramda ýazyp bilýäň men saňa düşündirip aýdyp bereýin şuň piramidalygyny men saňa dokazat edip bilýän ýöne Isa-da düşünmän, Aý, eýle-beýle, ýok, eýle-beýle, oňňa zat etjek bolsaň, maňa ýazyban bolup dur maňa. Meniň zada gürleşmäge wagtymam bolmaýar. Eger-de realno bir sany kak by serýozno ponyatlygy kak by düşündirseň, düşünjeli adam bolýar-a. Şoň ýaly biriň bar bolsa, içinde admin bolsun ýa ýene biri bolsun, tapawudy ýok, meň bilen habarlaş, men saňa düşündireýin, saňa dokazat edeýin şuň ýüz prosent gara piramidadygyny. Eger-de birden somneniýaň bolsa-da, kak by Häzir men size dokazatçestwo, ýekeje dokazatçestwo görkezdim, şuň piramidadygyny. Berýän signallary, grafigi wapşe deň gelenok. Iddiýim imminno Russell iki ýüz etdirýär. Imminno Russell iki ýüz. Men dogrymy aýtsam, kak be, Russell iki ýüze men özüm hiç hili treýsat edip görmedim, ýöne grafiga seretýän wapşe deň gelenok. O pamplary bar, to ýest galany düşüşi hiç hili grafik bilen deň gelenok, düşünýäňiz? Şoň üçin, ana, rezko şonda piramida diýip bolar. Hemem puly çykarjak wagtyň alty prosent alýarlar. Soň, imynda referalyňa näme üçin ýigrimi ýedi prosent berýär? Hiç ýerde oň ýaly zat ýok, mende Binance zat, Bybit, normalny biržalar, normalny söwda edilýän ýerde saňa näme berilýär? Nol nol nol näçe prosent berilýär. Düşýäňiz? Azajyk azajyk mysal üçin on müň dollarlyk söwda etse şu taýy saňa maksimum on dollar berse berer i to onam bermeýär. Kak by normalny zat şoň ýalak bolýar. Ýigrimi ýedi prosent näme üçin berilýär? Sebäbi moşenniçestvo piramida. Düşdüňiz? Nirde referal uly prosent berilse, nirde ýaňky ýaly çykarmak üçin zat bolsa, şoň ýaly ýerlerden gaçyň. Ol indiki wideo Rossiýadaky şu wagtky çykan piramida barada bolar. Düşdüňiz? Ýutube agza boluň, Instagramyma agza boluň, laýk, kommentariýa, paýlaşyň, polny dostlaryňyz bilen girmesinler, sokulmasynlar, puluňyzy gidirmesin, biderek gerek däl şo zatlar. Düşdüňiz? Başga zatlara inwestisiýa ediň, başga zatlar öwreniň, treýding öwreniň, grafik öwreniň, aksiýalara inwestisiýa etmäni, Iň bolmanda futuresi öwreniň kak be özüňize göwnüňiz ýetýär psihologiýaňyz gowy bolsa futuresi öwreniň oň ýaly ykdysady etjek bolan hatýa şo taýdan normalny gazanyp bilersiňiz ýöne gaty uly riskdir meň özümä kak be üýtgeşik gazanmadym gazandym gidirdim gazandym gidirdim kak be obşi hasaplasaň plýusdy ýöne üýtgeşik däl meň asnownoý plýusym spotda alamda oglanlar sizde maslahat stotda söwda ediberiň kriptowalýutany. Karoç ine şunnarak wideo janyňyz sag bolsun akyllyja hereket ediň özüňizi aldatmaň sokdurmaň habarlaşarys näme sorag bolsada komentariýada ýazyň dawayçy.